Lesedi, Kganya, Thobela, ke a le dumediša, ke a le tamiša ebile ke le amogela go Semoya ka Doctor Makgabo. Le hono ke rata go shera le lena setori se e le gore ke se badile. Ke kwele le setori se se botse kudu then ka ipotsa gore e re ke se shera le lena. Setori se se ka araba tše dingwe tša dipotšo tše dintši tše re nago le tšona mabapi le spirituality, mabapi le go ba ga rena mo lefaseng leke. re lego mo go lona pele ke thoma ke rata go amogela ba e le gore ke mathomo ba tsena monano la rena ke kgopela le subscribe le like channel ya rena le gotle le yona notification bell ke a leboga story se ke story se e leng gore batho ba bangwe ba na le go se experience kore ke ntho ya re ka e bitsa gore ke out of the body experience ntho e le gore motho mongwe o kgona go e experience

um ge le ka gopola gabotse dikgwedi last year last year go na le video ke e dirilego i think last year a ke sa gopola gabotse mare go na le video e le gore sa le ka e dira ya out of the body experience e le gore ke ile ka e experience ka bolela gore ke no ponya matlho gomme ka bona ke le legodimo le tla e checka ba bantši mo e le gore ke bone ke le legodimong ka bona modimo ka bona le mangeloi ka bona ebile e le gore ba ke prepare go tlo ba le ntwa e kgolo ke between Good and evil, ntwa, ntwa ya gona ke between good and evil mo e le re bo bontšha re modimo le mangele ba ba ke preparela go tlo lwa le lefifi le lentšhi le le tletšeng mo lefaseng le checke video yela so ke yone an out of the body experience so batho ba e experience ka mekgwa ya go fapana

a bona a ena le mangwelwe a gage goba badimo ba gage goba a ena le modimo goba jesu jwale le jwalo morena jesu a kry-a di-message tše e le gore o swantse a boe mo lefaseng a tla tlo di bolela gantšhi motho wana o tlo gore ga yo phafarega wa kgwetsa e le gore gape batho ba bone ba tletše moki ebile ba bangwe ebile ba lla ke batho ba ne ba ipotsa gore motho a po tlhokofetše santifao sa phela o e kgona go bolela motho ola ka nako e ntši wa ba tlhalosetsa gore no this is what i went through this is what i saw

ee ke le, le, le modimo nyoko gore a nama a tlhokofale or badimo ba gage ba nyaka gore ba, ba nama ba mo tšea a tle ka kua ba joine then automatically motho la tlo no tlhokofala and tše dintši tše di sego tše le gore motho wana ga ke bona a le on the other side ga yo bona badimo ba gage ka nako e ntšhi badimo ba le ba kgotše le gore maybe a ka bona someone a mo tsebang a kere from the ancestors tša gage o le gore wa mo tseba o le gore ke kgale a tlhokofetše motho la kgona go mo koba Ba mo koba ba re, Wena boela morago, boela morago, boela gae, boela gae, bana. Goba ba mmotša ba re, O sa na le mmereko o montši le ra se o fetše go o dira, boela morago. Motshola ga a yo phafarega, o tlo no hlalosa gabotse gore, Ke bone one, two, three, four, five, ke, ke go diragetše one, two, three, four, five. Ke yona an out of the body experience. So setori se ke tlo le botšang sona today, um motho nka se mmitše ka lebitso la re tlo no mmitša re ke mr x re tlo no mmitša re ke mr x mara ka ra story se sa seki le yena o experience tše yona out of the body experience but yena ga sa tlhaloso gore na what happen go tlile jang gore a e experience o be a robetše fela goba o be a lwala a le sepetlele goba o ba kry-ile accident mo e le gore o ile a experience yona ntho ya mohuto wena ga se a tlhalosa but ka ra story sa gage this is a true story batho bao she e diragatše ka nnete nnete ka ra story se ke sa mr x mr x o ke pona a le legodimong e le yena as, as, as spirit kore o bile ga bolela o rela mathomo ne a sa kgone go ke go ke realiza gore na botsebotse ke ena eng ke ena motho or ke ena eng okiša so o ba le on the other side a le jale ka a spirit kore o ba sena mmele wa go tshwana le nna le wena mmele wa e be le mmele wa a spirit ka gore o re there was a time mole kore o re la mathomo kore ga thoma ke temoga ga ke tsebelela kore o thomile ebile a sa ke temoge consciously a sa ke pone gore ke yena mang go diragalang ka yena until a thoma kore go thoma ba le um tlhaloganyo mo go yena a thoma go realize gore no um I'm a spirit ke nna spirit a kere and then o re a thoma a lebelela matsogo a gage dilo tše re di bitsa gore ke matsogo a ke tsebela kgotse le gore ga a lebelela kgotse le gore le ga a lebelela mmele wa gage maoto jalo le jalo a kgotse le gore kore ke a beam of light kore it's, it's just a light mo go yena ke ka mokgwa le gore o bale ka gona then kona re kgone go realize gore no ke nna spirit and then o re ga a lebelela lefelo le a lego mo go lona O re, It was dark everywhere. Ko re go le dark or bokreinyana mola mare be lefifi be lesufi go bo go sena um kganya go sena seetša go sena selo yena o bantša no float ana mola a nnoši a le gona mola so a maketše gore na mare ke mo kae gana mo mare go diragalang mare a sa kgone go kweša gore na o mo kae So o re a sa lebeletše gana mo a sa maketše gore kore bontsho bo bontšintšintšintši kore kore bo phatlaletše all over, ga o bone selo a gona any building a gona selo ebile a gona other spirits ke yena a nnoši mo a leng gona a kgone go nago go diragala eng. Then o re ga ntše a sa lebeletše mola a sa maketše o re ka ntlhana ya gage ya leihlo la ka mo go left o re a bona a bona um kganya a light e tšwelela mo go yena so ga a swanetše gore a tshele a lebelele light yele ya mo ganetša kganya yela ya mo ganetša gore no o seke wa ntebelela gane jalo o tla kgona go ntebelela ya ba gore um kganya yeo e no a bego a e bona e batamela mo gaufi le yena ga a batamela mo gaufi le yena then ya ba gona e mo fang permission ya gore yena a ka e lebelela ga e lebelela then o bona um nka no re ke lengeloi an angel o bona motho kore o bile o no mmitša kganya a sa tlha mmitša ka mabitso a mangwe a kere o re it's just a beam of light um ke kganya mola and then motho o ba e na le maphego go bontšhela gore it's an angel so ga a bona um yona kganya yela and then o re motho la a thoma a mo tlhalosetša kganya yela ya thoma mo tlhalosetša ka ka bophelo ba gage A mmotša ka the previous life ye e le gore o e phetše mola lefaseng, lefaseng le nna lona re leng mo go lona gane jalo. A mo hlalosetša gore wena sa le wa phela o bo o phetše gantši o e ba reincarnated jwalo le jwalo. So yane ke tlo tlhase ka bophelo bo o bo phetšeng last o re o mmoditše ka dilo tše e leng gore di mo kweša bohloko di mo kwešitše bohloko e be le life e le gore e be se life e botse kore ka nako tšeo ge That light e tlhalosetša Mister X ka life ya Mister X ye e le gore o e phetše in the previous light. Yena Mister X o ba sa gopola selo, o ba lebetše everything completely. So kgang ele a mo tlhalosetša everything step by step gore this is how you lived. Nako tše re be re o romile kwa lefaseng, o fihle wa phela so le so le so le so. So o re Ditaba tšeo di ile tša mo kweša bohloko because e be e se life e botse and e be e se life e le gore manyolo a gage ba ba mo nyakela yona and then but a se re tlhalosetse rona what happened a no re botša gore no um ye ke temane ya ka se re botseng yona goba if a ka re botša yona o tla re botša yona ka nako e tlago so re tla bona ka yena and then ge kganya a a fetša go tlhalosetša mr x ka life ya mr x mola le mo lefaseng

And then a tšwela pele a mmotša a re, ge re o roma kua lefaseng ga re yele, ga re o romele gore wena o yo wa ipshina ka tša lefase. Tseba gore wena o fihla kua lefaseng ga o yo phela bophelo bo bo botse, bophelo bo, bophelo bo bo bose, o ya go phela bophelo ba go tlaišega. Aim ke gore wena o kgone go dira mošomo rena re o, re o romelang ona. so ke nagana gore ge a mmotsa so ke ntho ela gore ge a yo phela bophelo ba go tlaišega gore a ska ba too much into material things ke ntho e ke tlhola ke botsa batho ke re ka nako tše dingwe mangelo a rena modimo le badimo ba rena ga ba re fe maphelo a e le gore a ditšhelete mahumo jalo le jalo ga se ntho e re e tletse mo lefaseng Ga ba ka thoma ba re ba nromile mo lefaseng go tlo phetha mošomo o mo itseng, ba thoma ba mpha le mahumo a mantšintšintši. Ka nako nngwe nka ba tempted, ka feleletša ke lebala mošomo ola wa ka, ke sa o dira ka mokgwa o ke swanetše ke o dire ka gona, ebile ke tlhanamela le batho bale ba ba nromileng mo lefaseng. So that's why nako nngwe re leka go betšha dilotho, re a jewa. Ra nyaka mebereko, ga re gole enough, kore bophelo ga bo kgahliše. kudu mo bathong bao ba le dimpho tša semoya. Batho ba bantši ba ba le dimpho tša semoya ba lla ka tšhelete, ba lla ka go gola boima, go ka lebelela motho ona o gotše boima, a se a golo o tshwana le bona ba bang gape- ka- bona ba bang ka mo lapeng, jwalo le jwalo. Motho ona le a gotše still go sa no ba boima. Ke go boima ka ra lenyalo, go boima mo mešomong, go boima le mo bakgotsing. Ka mehla o kgotše le gore bakgotsi ba e le gore ba tla go wena ke, ke, ke ba ba wrong, ke ba e le gore ba tlo go diriša dilo tše dimpe, Ke ba e le gore Moeng motho wa namile wa seleka, o tliša lefifi gore wena o lebale tšela o di rometšego mo lefaseng. So ke part ya go tlaišega mo lefaseng. So ke ntho e la go bontšha gore not everyone a tlile mo lefaseng o tletše go tlo ipshina ka tša lefase. Go na batho ba e le gore go ya ka mangelo a bona, go ya ka Modimo, ga ba tshwanela ipshina ka di-material things. We are not here for material things, we are here for spirituality. Ke ka baka leo ba felago ba sa re fe some other things because ba ba tseba gore re sa tlo geloga. Tšhelete e tšhentšha batho ba gagešo, tšhelete e tšhentšha batho. Tšhelete e ka o dira gore go se no ba le yona kore immediately go se no fetša go e kry-a o lebale motho a leng gaufi le wena, o lebale motswadi wa gago, o lebale ngwana geno jwalo le jwalo. Ke ka mokgwa e le gore tšhelete e ka gona and ebile e ka o dira le gore gape o thoma o dira dilo tše dimpe jwalo le jwalo re kwele di-stories tše dintšhi ka batho ba e le gore ba thwana motho a nyaka ka la o nyaka bohumi motho a sepela a rekiša soul ya gage to the devil gore a kgone go kry-eng bohumi bola o diragalang ka bona wa bona gore ya ba change motho ga a sena go reka yona ntho ene la ba bantšhi ebile motho wa tseba gore ko reka ntho ela ntho ele ke seno ba le yona e ntlišetša mahumo a uwe every year ke santse ke e fide ntho e nyaka madi e nyaka go ja jwalo le jwalo e jang e ja madi madi o a tswa kayo Ke ba lelapa la gago. Ba tlhokofala one by one. Every year la boloka, every year la boloka. Mara, ke, ka baka la gore ke needa tšhelete, ke nyaka tšhelete. E se gore ke a e needa, ke needy, I just want it. Ke, ke, ke na le megabaru, ke rata dilo. Then, ko nore, ke, ke ntše ke tseba gore ntho e, e sa tlo bolaya ba leloko la ka. Ka no ipotša gore, ah, a se selo le ge ba fetile. ke tla ba ke na le tšhelete mose ke tla ba ke na le bagwera ba bantši nka se ba gopole batho bale ebile nka se file sorry santefa ba re keng ditlamorago ke ditla boima santefa go na le nako e le gore o tlo kwa botlhoko na lo tše ntši tšelo di tlo diragalela tše e le gore o tlo kwa botlhoko ka tsona dilo di tlo ba boima ka raphelo ba gago le tšhelete la o ka sa ipsena ka yona and-e go e bušetša a o kgonagale So that's why ka nako e nngwe re sa fiwe dilo tšeoe ka nako e nngwe o kgwetše ntho e la gore ke llela gore ke tshware lotho modimo le badimo ba ka le mangilwe a ka ga ba mphe dinomoro ga ba mphe lotho ga ba nyake ke e tshwara gobane ke nete ba nyake e tshwara nkare ke betšhitše thirty one ka ra e re ke e tloše ke beye thirty two and gwa tšwa thirty one ene e la ke bao ke bele mathomong. e be e se gore ke meleko mohlomongwe go na le manaba a ka ba dirileng ka mokgwa mongwe e leng thwele ya gore ba rile ge ba lebelela ba kweša gore o ga a ka itshwara ke ona a kgelogile a ka sa phetha mošomola re nyakang gore a o phethe so le yena mr x ba ile ba mmotsa gore kua lefaseng o yela go tlaišega ba re ntho o tlo e dirang gane jalo wena what you're going to do o tlo chooser batswadi ba gago ba bantshwa mo lefaseng o ya go ba chooser ka mehla o ra re ge re le mo lefaseng we chose our parents batswadi ba rena ga ba choose rena rena ke rena re choosang di-parents tša rena ba mmotsa ba re o chooser batswadi ba gago and then gana mo o leng gona o tlo no gola boima wa phela boima mare main thing goba main purpose ya gago ya go ba mola kore go fitlha mola o swantse o dire one two three go na le dilo tse o swantse o di dire spiritually go na batho ba swantse ba thushe spiritually so o re o thomile a gana a re no nna ke nyake nna ke nyake ba ntse ba mo gapeletša o ra ba bolela a re gape go ra rena ke na choice mos wena mister wena eh, kganya wa nkgapeletša lo tša ka moka tsona ga o mphe kore a ke na choice well yes ga ona choice you are a spiritual you are a, you are a spiritual light ga ona choice so mmereko wa gago kore ebile wa bona gore mmereko wa gago ke go phela o thuša batho mmereko wa gago ke go ba reincarnated over and over again o tla mo lefatshe wa phela bophelo bo bo itseng and then nako ya gore o sepele wa sepele wa tlhokofala o tlo boela gape ana mole kore wena o moromiwa life kore energy ya gago ga e fele e phela e le gona forever kore wena ko wena a nthela re reng keng eternity you are immortal you are immortal okay so nampile ba nama ga ba seno mmotsa mokgono we then o re, the light light a re mr x a re lebelela kua so mr x a lebelela gana mola a- a- ba šu- ba mo šupeditšeng gona ga a lebelela a thoma a bona o ka re o bona um roundnyana so o ka re ke something se se round sort of lethalenyana le lenyannyana le le round mara le a phadima so ka re le tuka mollo kore le a phadima go na le light mo go lona o re gantse a lebeletše then wa bona re ntho e le ya gola kore ka re ke felo e batamela mo gaufi le yena and then e ya gola ya gola kore ka re ga laetela then kore ka ra laetela then ke a thoma go bona dinaledi tše dintšhintšhintšhi ka mola so mola leng gona dinaledi ga digo ke go ra gore mola leng gona ke another dimension so no ka mola lighting ela e ka mola gare ga circle yela e nago le light ka gare ga yona go ba le dinaledi go ra gore ke the other dimension ke dimension e re lego mo go yona ya mo lefaseng ke the third dimension so ga a le gana mola and then ga a lebeletše a thoma a bona lefase a bona le lefase kore mola be e le lefase and then mola e le kore sort of le rata dima mo godimo a kere mola marung mola and then ke dinaledi mola e be bontšha gore ke bošego ke dinaledi mola jwalo le jwalo so ga ntša lebeletše a yena e potsa ra nka seye a ntša gana gana gana so ga yo tena a lebelela kgotse le gore the light the light o sepetše o timeletše a bone o na o ile kae mara se se leng gona the light o motse gore you need to go you must go wa sepela ra go roma ga ona choice ga wa tshwanela ke kgethela ra go roma ke mmereko wa gago ba mmotsa ba re ga se wena o noši le ba bangwe le bona re ba romile ba ile ba bangwe ba buile ba bangwe bile ba boelela gape so le wena ke nako ya gago ya gore o boelele o phetha mošomo e le gore o romela ona So o re ga ntse a sa lebeletše mola the light a nya- a nyameletše and then yena a ntse a sa gana ka pelo le moya then mafelelong a nama a thena mola e potsa ra nna nka se ye lefaseng lela lefaseng la a material world a nna nka se ye nna ga ke nyake go ya ga a thena mola ga re a nyako boela morago ma tswang gona ga re o re a bona motho a e tla mo go yena o ba šepegile la- bjale ka motho but motho um e be le

le a bona matlalo a di-lizard gore a jwang matlalo a a dinoga gore na a jwang letlalo la gage e be e le exactly like that so lizard person o re e be e le motho mongwe wa dinamana namana kore a le o ka nna gore motho wa o gima so a kere a ena le six pack selo tse ka mokana ga tsona a kgwahlile ene e le o motelele and then a e tla mo go yena a fitlha ema gaufinyane le ena a fitlha mo lebelela o re o ba tšhogile kore motho yona lizard person ka boseyena o ba tšhoša number one number two a tšhogile gore na yena lizard person o sa tlo mo dira eng o bona na gore maybe o tlo mo dira nto e mpe so a bona gore the best thing ke direng e re ke tšhabele lefaseng ka gore ebile ba nroma ga le ke sa nyake i don't have a choice go na le gore ke lebelelane le lizard person rather ke ye lefaseng ko phetha mošomo ba rileng ko phethe nampile o re ke ga a sa lebelela lizard person a lebelela pele nampile o re ke a se tša bona mmele wa gagwe o floata o tsena ka ga this other dimension e lego dimension ya lefatshe la rena la ka keno and then o re a bona a floata and then ya felela gana mowe so and then a se tšwele pele gore na what happened ga se no tsena ka lefaseng la ka keno kore a kere motho o gopola gore ke motho le wa phela gane jalo mo lefaseng la boserena a kere and then o bile le an out of the body experience then mangwele a gage modimo badimo ba ba mmontšha gore na go diragetšeng ka yena before ka tla mo lefaseng leke this is confirmation mo go yene a mmotsa gore a se yena motho fela ke yena a spirit se e le gore se a reincarnata se boa mo lefaseng kgafetša kgafetša ba rona le spirit e le gore ga di tlhokofetse go fedile ka tsona goba le spirit e le gore di tlo no boa mo lefaseng kgafetša kgafetša especially motho a nang le spiritual gift wa kgwetša na le mphoelela ya gore wena o ba reincarnated over and over again wena o moromiwa you are a messenger go sepela mo lefaseng ga o tlhokofale and then le ge moya wa o ya into the spiritual realm o ya mo e leng gore go ya batho ba e le gore they need to be reincarnated mo e le gore moya wa o ile tlhwekišiwa ka leswa wa ba gabotse a ke re nka no re e eh, reborn moya wa wa tlhokišiwa moya wa gago o bopiwa ka leswa gore wa ba gabotse gore wa ba pure wa ba clean wa yo tlhokišiwa gwa tlošiwa any energies negative energies tše e le gore o tšwa le tšona mo lefaseng and then go fetša go ba cleansed and then o rumiwa gape o tsena ka ra face engwe gape ya the spiritual realm and then mo e leng gore ba ya go roma ba botsa re ga jale ke nako ya gago sepele okay so motho ke motho ke dilo tse le gore o di experiencitše and then ne ba mmontšha ka yona toro goba ka yona vision goba ka yona out of the body experience gore this is what happened pele o e tla mo lefaseng and-e tseba gore wena o romilwe go tlo phetha one two three so wena o lebetše wena o busy o lebeletše makgumo a lefase o busy o lebeletše gore shape ke a sokola gape eng eng eng eng o lebetše gore kana wena rile ge re o roma ra go botsa gore tseba gore wena o phela bophelo ba o sokola ga wa tlela dilo tša lefase o tletše go tlo phela go tlo phelela dilo tša semoya o tlo phetha mošomo wa semoya go feditše o boela morago moya wa yo wa tlhwekišiwa gape wa buša o boela gape ke purpose ya gago mo lefaseng so and then ke ga yo phafarega and then story sa se felela gana mowe so go ra gore o phafarega a tsene kare ga dimension e kya rena ye re lego mo go yona and then o gopola gore ba rile o swantse a yo chooser a parent so ra re ga ga tsene ka moara dimension ya rena and then next stop ke kae mo e leng gore motho a ka ba a imile goba a le gaufi le go ima and then ga a yo tsena ka ra motho ona moka then ke nto la gore ka re ga mmele wa motho ola ke nto la gore then motho ola ba setse ba re o imile and then spirit sela so nnana ka mola gare ga popelo ya mosadi ola for nine months until ebile a belega so ba rile a choose batswadi ba gage yena o yo chooser batswadi and go chooser batswadi a se nto la gore o lebelela gore eh, eh, eh, e re ke choose o la ka gore ke lekgowa ke phelophelo bo botse e re ke choose o la ka gore o humile no go raya gore gana mo e le gore yena o wela gona ka nako ene owe spirit sa so wela gona ka nako ene owe and then then ke e tla ba yena e parent ya gage then o ra re yena motho wa gona ke yena a tlo go ima immediately and then ya ba gore o ba lengwe o wa ima for nine month after nine month then o wa belega ga belega yena yena mr x a kere goba yena the reincarnated spirit so ga a belegilwe e le ngwana mola a gola ke mo e le gore o tlo kgona go bona gore na ke choositše batswadi ba mohuta mang mare ka go tseba gore um go tla ga go moki ga wa tshwanela go lebelela mahumo a lefase ga wa tshwanela go lebelela di-material things o swantse o lebelele taba ya semoya ga e tlo go tshwenya nto e la kgotse le gore o kgotse le gore ka gae o choositše family gore ba sokola ba phela boima nako tse dingwe go robalwa go without dijo ke ka mokgwa e le gore mangwelo a le ba nyakile ka gona this is the type of families tse e le gore o swanetše o di choose so go kgwetse le gore o kgonne o choosa family ele e leng gore motlho mongwe e humile well ke lucky ya gago mare se se leng gona lehumong lela le seke la go lebatša mošomo wa gago so ke yona taba tša mr x ke yona reincarnation nto ene ya go araba dipotšišo tša rena tše dintšhintšhi rona ge re tloga mo lefaseng re ya kae and then eh, go diragala eng ka di-spirit tše e le gore di tla mo lefaseng kgafetša-kgafetša tše e leng gore di tlela go tlo thuša batho go diragala eng Eng, ka moka rena re na le a purpose in life e no re kantšhi ge re fetša go belegwa ka baka la dijo tše e le gore re tla ba re fiwa tšona re a lebala ge ntse re gola re a lebala mare ngwane monyana ga nke a lebala but ga ntse a gola o thoma o lebala motlho mongwe dijo tša dijago o ja dijo tše e le gore um vibration ya tšona e very very low mo e leng gore ebile di feletša di tswalela di-chakras tšela di blocka di-chakras automatically number two re phela lefase le e leng gore go tletše dibe tše dintšhi go tletše bobe bo bontšhi go tletše too many negative energies go tletše le bothakatho bo bontšhi ge ngwane la setšabeng la mokgonola e le a reincarnated spirit already bathakatho ba le ba kgona go bona gore this is a reincarnated spirit spirit se se tlo re lapiša spirit se se tlo re disturba go dira mmereko wa rena wa bošego so ba dira eng they will make sure ya gore ba ba bloke spirit sele ba ka se kgone go se bolaya se na le maatla spirit seke mara ba ka šomiša ditlhare tša bona gore ba direng gore ba ba bloke the spirit se palelwe ke go dira mošomo wa tšona so gona go the spirit se ntse se gola se gola as e le motho di-negative energies goba bona batho ba ba go seleka ge ba ntse ba leka go destroyer this spirit ba o tsotse gore ba tla leka go se destroyer emotionally because now it's, it's in the form of a human ba tla leka go se destroyer emotionally ba tla thoma go se destroyer physically mentally jwale le jwale and even spiritually because mr x o boletse a re nako tše um spirit sa se thoma go tsena into this dimension ya lefase le re lego mo go lona o re o ile a thoma go fila di-emotions go ra gore ka mola on the spiritual realms there are no emotions

and then ke na le the spiritual gift maybe ga ke dumele go ya go phethela mangwele a ka badimo ba ka ke a gana or something and then those eh, bona badimo ba le baka bale ba kgona go kgwetsa gore ba kwata wa kgwetsa ya o consulta kae ka ba botsa ba re badimo ba ba kwatile wena ga ba direle one two three ee ba kwatile because ba ba lefaseng le le gore goba ba ka re ga dimension e le gore e na le di-emotions ka mogare that is why ba kgona go kwata that is why ba kgona go punisha jwalo le jwalo so yena mr x mo dimensioning e a bego a le mo go yona ke mo e leng gore spirit sa se be se tlhatswitswe se le gabotse se sena di-emotions and then until ba mo roma lefaseng la ka keno ga a tsena dimensioning e ke ya rena and then di-emotions tšela di thoma go boya o thoma go ba le di-emotions so ke yona ntho ya go bontšha gore re mo for a purpose ga re atlela mahumo a lefase motho mongwe o tlo makala gore okay naga she re na le yone e kgolokgolo naga ya afrika afrika e tletše ka mahumo a mantši e tletše ka memaene digauta di-copper di-silver jalo le jalo e tletše ka di-oil jalo le jalo naga tša ka ntle bo america bo europe bo kae kae dilo tse batla ba tlo di tšea ka mo nageng ya rena ba buši bile ba re tšele le naga ya rena ba tše makhumo a naga ya rena ene rena re nompa re no ba le sa go ntse go le jalo ga re ba tlhoye re no tshega le bona ra ba thabela ba ntše ba utswa dilo tša rena ba ntše ba re oppressa jwalo le jwalo why ba sotho re le so ke ka baka la gore we are reincarnated re di-spirit tše le re di reincarnated re di-spirit tše le gore di gaufi-gaufi le modimo re di-spirit tše e leng gore kore even if we are emotional a kere but ka mokgwa e le gore re trainilwe ka gona di-emotions tša rena di a tshwanela gore di dire gore re tlhoye batho ba bangwe re leke go dirang o dira di-revenge o tseba gore motho la o ntirile so okay re ke dire so motho la o nkutswetse one two three e re ke ko mmolaya ga se rena di-spirit tša mohuto nowe and-e we know gape gore mo lefaseng le key ga re atlela go tlo dula re tletse go tlo šoma ge re fetša fela re diang re boela morago morago ke kae ke gae gae ke kae the spiritual realm so ke sona story sa mr x ke kwele ke se ratile kudu ka re e re ke se shere le lena ke a leboga